מען סווערלט עס, מען שטופט אריין די נאז אינעווייניג. איך וויל פרעגן, זייט ווען האט וויין א סיקס פעק? ביים טרויבן ביזן באטל, וויאזוי ווערט וויין וויין? סאו קוק אהער, איך פיל ווי א געהארגעטע לוזער, כ'על זאגן דעם אמת, די לעצטע צען יאר פיל איך, גיי איך ארום מיט א פילינג ווי איים נאט גוד ענאף, איך האלט אז די מעין ריזען פון דעם איז, אפארט פון אונזער ענווייראמענט, יעדע זאך קאמפעירט מען זיך צו אנדערע מענטשן, רייט? באט די זאך וואס מען קאמפעירט זיך צו די מערסטע איז סאפיסטיקעישן. די האסט דיין גלעזער היינט איז שוין דאבל ברידזש גלעזער, ס'איז נישט רעגולער, די האסט סאפיסטיקעיטעד גלעזער, יא? איינע פון די פלעצער ווי די עולם וויל ווייזן ריזיגע סאפיסטיקעישן איז וויין. איך קויף אין וויין סטאר וויין וואס איך האב ליב, דזשענעס, כ'האב ליב א גוטע ראוזעי, כ'האב ליב א גוטע שעמפעין, ווען איך טרינק העווי טריקענע וויינען מיט ווייסע וויינען איי דאונט פיל איט, דאס איז דער אמת, איי דזאסט דאונט פיל איט, באט מיין חבר אדער מושי מאיר קומט אריין מיט עפעס א זיבעציג דאלערדיגע באטל און יעצט אז איך פיל נישט דארטן טענענס פון א ווינט וואס האט גערעגנט אויף א אלטע קאר בשעת די אויל טשעינדזש איז נאכנישט געווען, אויב איך פיל דאס נישט אין מיינע נאוטס, די כאפסט? מ'האט נישט געפיקט די טרויבן ביי קידוש לבנה. ביי קידוש לבנה, וואס איז געווען, ביי די וועי, ס'איז געווען א קידוש לבנה אין א איבער יאר חודש וואס האט נאר געהאט טווענטי ניין דעיס, סאו, וואס גייט דא פאר? איז קודם כל לאמיר דא זאגן יאסי, קאם דאון, רילעקס, ביסט נישט קיין לוזער. שוין, איך גיי דאס. ביסט נישט קיין לוזער, קענסט, ווייסט, זאג פאר מיין ווייב. ער איז ערשט לייגן אויף ריראן. לאמיר פארשטיין פארוואס פארוואס איז דא די פרעשור פארוואס איז דא די קאלער צו אין די באנגעלא קאלעני צו ווען מען מאכט א קידוש צו א שלום זכר די גאנצע פעיר פרעשור פון די וויין איטס אלל נאנסענס די דארפסט וויסן וויין איז סימפלי פערמענטעד גרעיפ דזשוס. אקעי וואס מיינט דאס? האסט א באטל גרעיפ דזשוס ס'האט אנגעהויבן שפילן ס'האט צוקער, ס'האט אנגעהויבן שפילן מ'העט רעדן אין דיטעילס באלד וועט די פראסעס פון די וויין דאס איז געווארן פערמענטעד גרעיפ דזשוס איז געווארן וויין געווארן וויין יעצט די האסט ליב די מינע פערמענטעד גרעיפ דזשוס יענע איטס אלל די סעים טינג יעצט וואס די האסט ליב דארפסט זיך נישט שעמען אז די האסט נישט ליב וואס יענע האט ליב די דארפסט ליב האבן די טרינקסט דזשענעסס געזאגט אדער שאמפעין דאס האסטו ליב. ווערי גוד, נאו פראבלעם, דו מוזט נישט זיין סאפיסטיקעיטעד, ס'איז נישט דא קיין סעיקרעד הייליגע זאך אז ס'מוז זיין אזוי און ס'מוז זיין אהער און די גרי און די גלאז, ליוו אלל דעט, וויל געט טו דעט, מ'וועט רעדן, מ'וועט דאס, העסטו אהן פארשטיין, איך וויל, איי וואנט טו ארם יו, איך וויל דיר געבן גענוג אינפארמעישן אז דו זאלסט פארשטיין, און ווען דו רעדסט פון וויין אדער טעיסט וויין, האסטו נאלעדזש ארום און ארום די גאנצע פראסעס פון מאכן וויין, און דערפאר קום צו דיין אן קאנקלוזשענס,